Nistgħu ngħidu ħaġa żejra malajr hemm il-każ mela. tal-Caravaggio pereżempju.
Mhm. Sewwa fejn eh, ġejt imqabbad mill-qorti mhm. biex nżommu l-ewwel biex neżamina l-frame li ħallew warajhom meta ħaser u l-Caravaggio. Mhm, Mbagħad wara ħafna wara xi sentej li nstelaq ehm, dak iż-żmien kien minn għalija kien għadu spetturi jew supretendent ehm, ehm, eh, Alfred, Alfred Kalleja, li gumbat laħaq kommissarju. Sawa.
He, he, was, he had an extremely, he had an extremely good team li ta' intelligenza, eh, kien he was really good dak il-bniedem. Um, Irna xilu jisib fejn li, li, li, li dawn provaw jaqtu biċċit minna biex biex u provaw joħdu anke barra minn Malta ma ma sabux il-beta għadet is priceless. Eh, mal-ewwel kienu jinqabdu. Allura ppruvaw jerġgħu jgħatuha lura lill-Gvern, basta l-Gvern iħallas somma. U kienu jibgħatuhom lil Father Marius Zerafa, il-biċċiet. Li kienu jibgħatuhom lili biex neżaminhom imbagħad biex nara kux veru mill-oriġinali jew le. Stajt nikkomparhom mal-frame li ħallew biċċiet mittila mal-frame, allura hemmhekk stajt nagħmel il-comparison. Meta eventwalment sibna l-pittura ġo warehouse tal-art plastic shield aw ġild il-marsa. Din il-pittura l-qorti ordnat li nżomma jien, għamilt il-restoration, mhux restoration imma rehabilitation mal-frame u sibt li kien hemm 24 points, congruent points, of points of, of, of, of, of, of mechanical fit bejn il-pittura u l-frame. Mela, okay, mela dik ħajkollok tispjegaħi li naqra. Eh, meta jekk jiena ħanqatta biċċa karta mhm. sowa, u ħanamel nerġa' poġġi lura, mhm. I will have a mechanical fit. Jekk inqata' l-frame, il-pittura minn mal-frame, u qattgħuha b'biċċa siġkina li allura ma kinitx straight line imma biċċiet, biċċiet, biċċiet, there were 24 points of mechanical fits bejn il-frame u l-pittura. Saplus hekk, imbagħad eżaminajt il-pittura nifisha l-żebgħa, sibt il by scanning electron microscopy li kelli l-istrumenti depo konna attrezzati ħajba ħafna. By scanning electron microscopy sejt u x-ray diffraction, allura stajt nkun naf l-elementi kollha li hemm fil-żebgħa mhm. u sibt li dik iż-żebgħa kienet tipika ta' 17th century painting. Sewwa, għax later on kienu jdaħħlu iżjed ċomb fil-seba, jiġifieri 18th century, etc. U allura dik kienet kienet ehm, tindika li kienet ġenwina, kienet oriġinali. Ehm, il-qorti ordat li dik il-pettura nżomm għandi. Sakemm isir il-proċess tal-qorti. U allura kelli din il-pittura, għamilniha ġo frame tal-aluminium bi ħġieġ, b'CCTV cameras direttament pointed fuqha mid-depot, mill-forensic lab direttament mal-control room biex jekk xi ħadd even. Kienet id-dar tijak, il-viri. Mux id-dar tijaj, fil-laboratorju. Eh, ok, eh, laboratorju forest. Għaxe jimdu malajn. Jien ma nsom xejn id-dar, ma nistax nieħu evidenza d-dar. Lex peress li kont qiegħed fis-salot tiegħek għad l-għalu jien kont qiegħed fis-salot fejn kienu jżommu l-Caravaggio. Le, ġrejt naqra. Rejt naqra. Mela tlaqna?